Kyrk iki ýaşynda aradan çykýar. Teologiýa we pelsepe ylymlary bilen meşgullanýar. Kakasy dindar boldugy üçin, ondan doly suratda protestan eýitimini alýar. Eserlerinde hristian alemini tenkit eden bir dil ulanýar. Ynanmagyň öznel, ýagny ynsana görä boldugyny öňe sürän Kierkegard Hegeliň idealist pelsepesine garşy çykýar. Pelsepi bar boluşy akyma-da ylham gaýnagy bolýar. Gysga ömründe ýigrimiden köp eser ýazýar. Olaryň içinde Imanyň aklyň üstünde boldugyny öňe sürdügi Gorkmak we titremek kitabydyr. Kitap hristian düşünjesinde Ybraýym pygamberiň ogly Yshagy öldürmek sahnasynyň öňüne geçen üç günki halatyny düşündirýär. Kigegard Ybraýym üsti bilen bir kakanyň ogluny öldürmek garşysynda iman bilen akyl arasynda galanynda nämeleri düşünýändigini bize görkezmek isleýär. Kierkegaard kakanyň hemişe ogluny goramakdygy ýaly umumy jemgyýetçilik borçlarynyň käwagt iň ýokary ähmiýete eýe däldigine ynanýar. Hudaýa boýun bolmak borjy beýleki ähli wezipelerden hem gowy, ata bolmak borjundan hem has ýokarydyr. Ynsany nukdaýnazardan Ybraýym ogluny gurban bermek hakda pikir edip biljek derejede ýürekli we ahlaksyz bolup görünýär. Şeýle-de bolsa, Hudaýyň buýrugy we bu buýruk nähili bolsa-da, Imanyňyz bar, Hudaýyň aýdanlaryny ýerine ýetiriň iň gowusy bolar öýdülýär. Sebabi esasy zat hem Ybraýyma görä, hem-de Kirgarda görä Hudaýyň Sözünden şübhe etmezlikdir. Bir wagtlar bir adam ýaşaýardy. Bu adam çagalygynda gowy bir hekaýa eşidipdi. Hekaýada Hudaýyň Ybraýymy nädip süýji sözler bilen synagdan geçirendigi we onuň bu synagdan nädip üstünlikli geçendigi, imanyny saklandygy we garaşylmadyk hem bolsa, Ikinji gezek ýaşynyň soňlarynda oglunyň bolandygyny düşündirýärdi. Bu adam akyldar däldi, imandan has köp gitmegiň zerurlygyny duýmady. Onuň üçin imanyň atasy höküminde ýatda galmak elbetde iň ýokary hormatdy. Hudaý Ybraýymy synady. Ybraýym diýip seslendi. Ybraýym, Men geldim diýdi. Hudaý, Ýeke-täk söýgüli ogluň Yshagy al we Morýa topraklaryna git diýip aýtdy. Ogluny dagda gurban et diýdi. Ybraýym ir säher turdy. Yshagy özi bilen alyp, çadyrdan çykdy. Jülgeden gidip barýarkalar, Sara, ýagny aýaly gözlerinden ýitýänçä penjireden olara synlady. Ybraýym we Yshak üç günläp dymdylar. Dördünji gün irden Ybraýym henizem bir söz aýtmady, emma gözüni ýokara galdyryp uzakdan Morýa dagyny gördi. Ybraýym Morýa dagyna çykdy. Emma Yshak oňa düşünmedi. Soň birsalym başyny başga tarapa öwürdi we Yshak kakasynyň ýüzüne ýene görende, ýüzi üýtgedi. Nazary ýabanydy, duruşy gorkunçdy. Yshagyň gorkdugyny gördi we oňa diýdi, Samsyk oglan, sen meni kakaň hasaplaýaňmy? Men bir putparazym. Sen bu Hudaýyň buýrugyna ynanýarsyňmy? Ýok, aslynda bu Hudaýyň däl, meniň islegim diýdi. Kakasy beýle diýende Yshak titredi we gorkdy. Soňra şeýle diýdi, Gökdäki Hudaýym, maňa rehm et! Ybraýymyň Hudaýy, maňa rehm et! Eger ýer ýüzünde kakam ýok bolsa, sen meniň kakam bol diýip Hudaýa ýalbardy. Bu ýerde Ybraýym içinden öz-özüne pyşyrdap, Gökdäki Hudaý, sag bol! Yshagyň saňa bolan ynamyny ýitirmesine ýerine, meniň onuň kakasy bolmadygyma we putparaz boldugyma ynanmagy has gowudyr diýip, özüni rahatlatdy. Kierkegaard bu düşündirişden soňra kitabyň başyndan soňra üç günlük ýol boýunça dymyp içinden geçen düşünjeleri, iman we akyl garşylygyny we başga-da bir süri gapma-garşylygy bize görkezmek ister. Kierkegaarda görä, ynsan baky aňy bolmadyk bolsa we içimizde düşünip bolmajak gizlin boşluk bar bolan bolsa, durmuş umytsyzlykdan başga näme bolup biler? Eger şeýle bolan bolsa, adamzady birleşdirýän mukaddes baglanyşyk bolmaýan ýa-da baky bolan bir zat bolmadyk bolsa, durmuş nähili boş we rahatsyz görünerdi? Elbetde, bu dünýädäki beýik adamlaryň hiç biri ýatdan çykarylmaz. Şeýle-de bolsa, her kim öz ugrunda we söýgülisiniň beýikligine görä beýgelýär. Özüni söýýän adam özüni beýgeltýär. Beýlekileri söýýän bolsa, olara bolan wepalylygy bilen beýgelýär. Kim Hudaýy söýse, hemme kişiden beýikdir. Her kim ýatda galar, emma her kim garaşýan zatlaryna görä beýgeler. Käbirleri mümkin boljak zatlara garaşyp beýgeldi. Başgalar bolsa mümkin görünmeýäne bakarak beýgeldiler. Ýöne mümkin dälere garaşýanlar hemmelerden ýokarda boldy. Her kim ýatda galar. Şeýle-de bolsa her kim söweşen maksadynyň beýikligine görä beýgelip biler. Ynam bilen Ybraýym dünýädäki ähli halklara öz nesilleri tarapyndan bereket beriljegi barada wada aldy. Wagt geçdi, bu pursat boldy we Ybraýym bu wada ynanýardy. Wagtyň geçmegi bilen bu wada mümkin däldi we Ybraýym henizem ynanýardy. Gaýgydan doýup, aladaly garaşýardy. Ýöne aslynda ynsan bolmak gaýgyly bolmakdy. Şeýle-de bolsa, iman has ýokardady we imanlara syn etmek has gowudy. Emma Ybraýymyň imany bardy, Hawa, eger imany geljekki durmuş üçin bolan bolsa, elbetde, özüne degişli bolmadyk bu dünýäden çykmak üçin hemme zady taşlardy. Emma Ybraýymyň imany beýle däldi. Daşarky we görünýän dünýä degişli köne bir nakyl, Çöregi diňe işlän gazanýar diýýär. Geň ýeri, bu nakyl özüne degişli dünýä bilen düýbünden gabat gelmeýär. Sebäbi daşarky dünýä kämillik kanunyna tabyn bolýar we ynsan tejribesi bize işlemeýän adamlaryň hem gazanç edip biljekdigini wagtal-wagtal görkezýär. Bu ýagdaýyň gapma-garşylygyny nädip düşünip bileris? Ybraýymyň edep-terbiýe nukdaýnazaryndan eden zatlaryny aýtmak islesek, Yshagy öldürmäge taýardy. Dini taýdan aýdanymyzda, Yshagy gurban etjekdi. Hut şu gapma-garşylyk şeýle elhençlikdir welin, islendik adamy uýkusyz goýup biler. Eger bu elhençlik bolmadyk bolsa, Ybraýym häzirki ýagdaýynda ýany bir pygamber we büýük adam bolmazdy. Ýöne Ybraýym näme etdi? Bu entek ir däl ýa-da giç däl. Ol eşege münüp, ýuwaş-ýuwaşdan ýöräp gitdi. Hudaýyň Yshakdan soramajakdygyna ynanýan bolsa, beýleki tarabyndan Yshagy gurban bermäge taýardygyna ynanýardy. Adam hasaplamaga hiç hili sorag berilmeýän manysyzlygyň güýjüne ynanýardy we aslynda muňa soraýan Hudaýyň iň soňky pursatda haýyşyny yzyna almagyna manysyzdy. Pyçak ýalpyldaýanda-da Hudaýyň Yshakdan soramajakdygyna ynanýardy. Elbetde, bu netijä haýran galdy, ýöne goşa hereket bilen özüni täzeden aldy, şeýdip Yshagy öňküsinden has şadyýanlyk bilen yzyna aldy, We Yshagy Ybraýymyň imany bilen gurtardy. Ynam bir gün ahyretde bagtly boljakdygyň däldir. Imana bu dünýäde ylahy bagt tapjakdygyna ynanmakdyr. Hudaý oňa täzeden Yshagy gaýtaryp berdi. Gurban edilenleri direldip bilerdi. Adamlaryň akyl bilen hasaplamaýanlarynyň hemmesini togtatdy. Sebäbi Ybraýym manysyz gödelen iman güýjüne ynanýardy. Kierkegaarda görä, baky boýun bolmak, teslimiýet, imanyň öňünde soňky tapgyrdyr. Şonuň üçin bu hereketi etmeýänler imany gazanyp bilmezler. Sebäbi diňe ebedi boýun Egmek bilen baky gymmatlygyň maňa görüner we diňe şondan soň imanyň güýji bilen barlyga düşünmek hakda pikir edip bileris. Iman söýginiň agyry bilen ýaryşyp durmuşyň manysyzdygyny öňe sürer. Diňe şondan soň gudrat geler we hemme zatdan has ajaýyp başga bir hereket orta çykar. Ibrahim şeýle diýýär, Manysyzlygyň hakykatyň güýji bilen islendik zadyň mümkin boljakdygyna ynanýaryn. Özüňi tabşyrmak imany talap etmeýär. Ýöne iman meniň ebedi aňymda azajyk köp zat gazanmagy talap edýär. Bu gapma-garşylyk bir ýagdaýdyr. Hereketler köplenç bulaşýar. Iman bize hemme zady terk et diýýär. Beýle diýýänler hakykatdanam tükeniksiz boýun egmeli ýerlerinde has öňe gitmeýändiklerini görmek gaty geň görünýär. Käbir adamlar Ybraýymyň kyssasyny başgaça düşünýärler. Yshagy ýene bir gezek yzyna berendigi üçin Taňrynyň rehmine wasp edýärler. Olar üçin ähli zat synag diýilýär. Muny aýtýanlar Ybraýymyň eşege münendigini, haýal aýak basmadyk çalt gidip biljekdigini, üç günlük syýahat edendigini, ody ýakandygyny, Yshagy daňmak we pyçagyny ýitilemek üçin wagt gerekdigini ýatdan çykarýarlar. Kierkegaarda görä, adamyň ählumumy bolandan ýokary bolmagy iman taýdan gapma-garşylyklydyr, ýagny bir paradoksdyr. Şeýle-de bolsa, bu ýol bilen bu hereketiň gaýtalanýandygyny, ýagny ählumumy bolmak bilen şahsyýetiň özüni ählumumydan ýokary derejede tapawutlandyrýandygyny bellemelidiris. Eger bu iman däl bolan bolsa, onda Ybraýym ölüp bilerdi we aslynda iman dünýäde hiç wagt bolman bilerdi. Ýöne iman dünýäde her wagt bardy. Sebäbi eger ahlak iň ýokary basgançak bolsa, ol wagt grek filozofiýasynyň kategoriýalaryna ýa-da logiki gözleglerine hiç hili zerurlyk ýokdy. Kierkegaarda görä, bu ýerde Ybraýyma düşünmek üçin täze kategoriýa gerekdigini görýäris. Mukaddesler bilen logika we akyl merkezli gatnaşykda butparazlar üçin keseki bir zatdyr. Trageiki gahrymanlarda Hudaý bilen şahsy şahsyň gatnaşyklary ýokdur. Ýöne onuň üçin ahlak mukaddesdir. Şonuň üçin mukaddesdäki gapma-garşylyk ahlak taýdan ählumumy bilen ylalaşyp, ýagny birleşip biler. Ýöne akyly eýerýänler Ybraýym bilen ýaryşyp bilmez. Bu ýagdaýda Ybraýymyň gürläp bilmejekdigi aýdylýar. Sebäbi Ybraýym geplän badyna ählumumy bolany, ýagny evrensel bolany beýan etmek islär. Netijede Ybraýym ýa ogluny öldüren, ýa bir ganhor bolardy, ýa-da baryşy we imany ähli ynsanlara düşündirmek üçin tagallalarynyň iň ýokary derejesinde gapma-garşylyk bilen ýüzleşen bir ynsan bolardy. Şonuň üçin Ybraýymyň kyssasy etikanyň teologiki togtadylmagyny öň öz içine alýar. Ol ýeke-täk şahsyýet höküminde ählumumydan, ýagny ewrenselden beýik boldy. Bu gapma-garşylyk, ýagny paradoks bilen ynsan akly ylalaşyp bilmeýär. Sebäbi many Akyl bilen düşündirmek iki garda görä mümkin däldir. Biz Ybraýymy diňe imanyň atasy diýmäge dowam edip bileris. Iman bir gudratdyr we aslynda hiç bir adam ogly oňa ulaşmakdan gadagan edilen däldir. Çünki imanda ynsan durmuşynyň hemmesi höwes we şadyýanlyklar bilen birleşýär. Etika hem ewrenseldir, hem-de mukaddesdir. Şonuň üçin ähli borçlaryň ahyrky netijede Hudaýyň borjudygyny aýtmak dogrudyr. Ýöne başga aýdylajak zat ýok bolsa, bu meniň aslynda Hudaýa borjumyň ýokdugy manysyna gelip biler. Bu ýagdaýda wezipe Hudaýa degişli bolmak bilen bir hatarda Hudaýyň borjuna öwrüler. Ýöne men özüm bu wezipäniň içinde bolsam-da, Ol ýerde Hudaý bilen bir gatnaşyk gurup bilmerin. Şonuň üçin ynsanyň goňşusyny söýmegi onuň borjudyr we aslynda bu Hudaýa degişli derejede hasaplanýan bir wezipe bolar. Emma bu tabşyrykda meniň bilen gatnaşykda bolan Hudaý däl, söýmem gereken goňşymdyr. Şeýlelik bilen, beýle gatnaşykda Hudaýy söýmek meniň borjum diýip hasap etsem, Kierkegaarda görä, bu diňe her ýerde gaýtarylan bir totologiýadyr. Bu Üç sorag jogabyndan ýola çykyp täzeden sorasak, ogluny öldürmäge gelen Ybraýym näme edip bilerdi? Eger Ybraýym kimdir birine men Yshagy dünýädäki hemme zatdan has gowy görýärin, şonuň üçinem ony gurban etmek gaty kyn diýmek islese, garşysyndaky adam hökman başyny ýaýkap, onda näme üçin ony gurban etýärsiň diýip sorardy. Belki eger orada öň Görüjilikli bir adam bolsa, Ybraýymyň içinde düýbünden bir birisine ters gelýän duýgularyň bardygyny aýdyp bilerdi. Biz hristian pikiriýatynyň düşündirişinde Ybraýymyň kyssasynda şeýle gapma-garşylyga duş gelýäris. Etiki taýdan Yshak bilen Ybraýymyň gatnaşygy atalar ogullaryny söýmeli diýlen dessuryň üstüne gurludyr. Bu etiki gatnaşyklar Hudaý bilen mutlak gatnaşyklara görä ynsan bilen bolan gatnaşygymyzdan bir gurala baglanar we ählumuwlulugyny ýitirer. Näme üçin söýýän oglumyzy öldürmeli boldum diýen soraga eger Ybraýym bir jogap tapyp berjek bolsady, aslynda onuň muňa berip biljek bir jogaby ýokdy. Netijede biziň Hudaý üçin mutlak borjumyz bardy we bu Bu içimizde bir gapma-garşylyk döretýärdi. Çünki bu bir paradoksdy. Gysgaçasy, Taňry hemişe bardyr we ynsanlar onuň bilen gatnaşyk gurup bilerler ýa-da eger Ybraýymyň ogluny öldürjek bolup ýalňyş iş edýändigini öňe sürüp, Hudaýdan ýüz öwrüp bilerler. Ybraýymyň ogluny öldürmek üçin alyp gidýändiginde aýaly Saradan muny gizlin saklamagy ahlaky taýdan dogry bolup bilermi? Şeýle edep ählumumydyr. Ählumum bolan üçin düşüniklidir. Ruhy we fiziki barlykdan başga bir zat bolmaýan şahsyýet ynsanyň içinde gizlindir. Şonuň üçin onuň ahlak borjy özüni gizleýän perdäni zyňmak we özüni ählumuma äşgär etmek islär. Şeýlelik bilen, her gezek gizlenmek islese, günä eder we diňe özüni görkezmek bilen çykyp boljak synaga öwrüler. Ybraýymyň kyssasyna gaýdyp baranymyzda Kierkegard bizi käbir şahyrana keşpler we mysallar bilen tanyşdyrmak islär. Çünki şaýyrlar Dialektikanyň güýjüne ynanyp, Ybraýymyň içinde ýaşadygy gapma-garşylygy süýji dil bilen beýan ederler. Munuň soňunda bolsa içinde ýaşadyklary kynçylygy dilden aýrylyşygynda bir umyda öwürürler. Bu ýerde-de ýene paradoksyň iň aňsat we iň amatly zat ýaly bolup bize görüner. Ýöne, ýene bir gezek gaýtalajak bolsak, ynsanyň imanyň goragçysy däldigini ynanmaga dowam etdirýän adam üçin görgüler we aladalaryň umuman pikir etmese-de pikirlenip boljak ýeke-täk delil görnüşi ýene bu boldugyny düşündirilýär. Umuman, bu ikisini göz öňüne getirip bolýan bolsa, ynsanyň içindäki gapma-garşylygy düşündirip bileris. Ybraýym dymdy, emma azap we aladanyň içinde gürläp bilmeýärdi, sebäbi Gürlänimde-de maňa düşünmezler diýip pikir edýärdi. Bu Ybraýymyň ogluny öldürmäne giden wagtyndaky ýagdaýydy. Şonuň üçin Ybraýym gürlemedi. Diňe Ybraýymyň sözi Yshaga beren ýeke-täk jogabynda saklandy. Kakasynyň özüne daga birlikde gidip bir goýun gurban edeli diýende ogly Yshak Ybraýymdan ýakyljak goýunyň nirededigini soranda, Ybraýym, Oglum, Ýakma gurbanlygy üçin Hudaýyň Özi bize goýny ugradar diýdi. Bu-da Ybraýymyň iç halatynyň hemişe Hudaýa iman bilen doly boldugyny görkezýär. Iman adamzadyň iň ýokary hyjuwydyr we bu ýerde hiç bir nesil ata-babalarynyň giden ýerinden başlamaýar. Her nesil geljek nesliň öňki nesillerden we öz wezipesine wepaly bolup galmasyna we öňki nesilden has öňe gidip bilmesini ilk başdan başladar. Kierkegaarda görä, iman adamlarda iň ýokary hyjuwdyr. Her nesliň köpüsi bu derejä ýetip biler, ýöne hiç kim Ybraýymyň aňyrsyna geçip bilmez. Men diňe öz tejribäme salgylanyp bilerin. Henizem gitmeli ýolumyň bardygyna ynanýaryn. Ýöne durmuşda iman derejesine ýetip bilmedikler üçinem ýeterlik meseleleriň bar boldugyny kabul etmek gerekdir. Bu durmuşy hakykatdan hem söýýän hem bolsak, bir ýerde durup bilmeli. Sebäbi, maksada ýetenimizden soň, söýgi öňki we başdaky täsirini ýitirer we hereketini azaldar. Emma iman derejesinde ýeten, ol ýetdigi ýerde durmaz. Kimdir biri söýgülisine söýgüsiniň durandygyny aýtsa, Söýgüliň gahary geler we Men hiç haçan söýgimde durmadym, sebäbi durmuşym söýgimde diýip jogap berer. Şeýle-de bolsa, ol başga bir ileri we uzak nokta gidip biler. Emma iman bizi hemişe janly we hereketli saklar, sebäbi içimizdäki wyždan oňa ynanan ynsanda ylahy buýruga we dünýäe akyl gözi bilen däl-de, iman gözi bilen seredip başlar.